Ta, a ia koe, oi, oi, mea tokoni ano mai koe ia ki hei whakarehare ko koe. Kai ke ngata pea e ka koe, whahawhatongia koe hou te whawhine, toi fuu i longa hoki toi nei, whakao foko koe toi lahi ange, rere i ange e mea katoa toa. Pea koe kuku koe kuwhatonga i koe ta uni, ai, ma hino au ki ta opito, ai mahu, ai fonua, whakamea tokoni, koe tunga whakamea tokoni o malu au ki ta opito.

Tōku mahi nōku toi fū manako a ngene, toi lelei a ngene, hokohoko atu koe niki. O au mai koe niki he tauni, pia toi, na e toi fū i longa pē, ko e uain mo tonga tapuna e tō ai koe e a wha. Koi o kei. O ku kei whonu. Hange pēnā kai ki a wha. Na hange pēnā kai pē ki a wha. Ngā toi wiki a wha kai pōpō me ngā pōtunga e puri anga me ngā kau taha tāu taha. Lotonga e mā i mō a whakaari aringa o we, o nāu whakaari are e ngā he ngāwe o nāu whakahoko,

Pa ko fu u ta pa ka pita ki nga we ko he nengo ne ke kia ko ia wata. Ka ko ko ko ta pa ko family. Ko e ta o sisi taha ko ka watu ke polo ka ma koni ko e ta o wa taha pe ko ta o moto ataha o i he waha ta o fitu nga fulu tu puhu. Lolo to ngai ni ne whakaha e toko taha ta o sisi taha i he polo ka la ma lo to a ha unga a eni fie fia ke ka watu ke polo ka la ma koni. Ehara ko ka mai ki he nei ke nga ko wheo he mo nga fa e fa nga anti te lava to ko nga na to nga me ko ta pe hange ko pa ko ma ho nga ka ki ta to le me ko ni e fa ke ta nga fa to ngi.

Tama kau pālangi ni. Tēnā hao pia nā tō ila. Ai ako mangatū ngā programa koe ni. Me a whā saikoroni koe ni ko kita nā toki osi i tonga ni kātoa. Pia koe ko mau whiawhia lahi a pito ki tai tari. Ai timi koe ni, kā mai pani mai prea ngā ke whai hato koe ni, ke kakai koe ni. I he hiri a hia he saikoroni whakatalo piki ko kita a Tongata Puni mo e ua i Whēpueri o tauni, Nei lahi e maumau ki ngahi whare nofo a Ngapehe, ke ngo we, ai nai Pehe e he ofisa ko lona e we sia lahi au pito ai a nuku leka. Pehe e whe ao, nei hiri pea e toe a wha ko ki ta, nai nga unu pea kainga o ka matai nga we whakaki ake, mo monomono nau ngahi whare. Ko e, ko tu te mine u whare, me ose u whare pe he langa pe he kakai. Monomono pe he kakai, ho nau ngahi, ho nau ngahi whare ke nau hao ki loto, ke nau nofo ai. Whakapau e toki ako mai toko ni e pokai whai nga whaunga e Hawaii, ai nau sea whoke ka kai ina nau si mauna au ki sea ni ti he whakaporo ka lamo ngai pure anga, wha malo ngai pure anga e lawa toko i toko ki na. Ka koe o tu koe u whare koe ho mau koro, mi o si pia tak ta whai pe he wha mi ni a hono mono mono ho nau whang ki whare, mo e mea u nau no fo ai, ke nau lawa hao ki ai, i he ngahi taimi alo ta maki pe ni.

a Muiangi ki Tawhakapiki kei whia māku pemo i a ia. Ka i he taimi ka tau, ko i mea ko ma hoi nga taha koe ki he mau tolu kai tai mini bak mau la pe ma to a fo te mea ko ia ko i mau anga vai o la pe mau vai o le ho vai wa fa pe ko e tana ki le wa ki ai ko u pala u toko ni ko ni ko nga family

Ke Mila paha ki ki Niu Taoua. A ko lawe mo noe ha mau koro. Ai ko wha da da be go atu. Ke ke mau anga vai ke mau ke tele re yang. Ka mo e mau mea tokoni ke ua be fie kai ai wha miri. Ka toki ki mui mai re vai mea wha pa anga.

Fua mo moka taha wha fo foge a anu nuka ro wha, o fe unga mo te giri se sias taha fitu ki e tahi wa. Fua e hau hau o e ea, o fe unga ia mo pe sete ano noa ki e fit noa. Wha mo taha e aia ki mo peka katoa mo uni o ngongo mo te levi soni to nga ki e wha fini te wa kain ki nga hi ulu i o ngongo. Le ko te a ta uni he tau lelei taha i ma i moa wha i ari ngo we pea wha papau ia i to unga mahu wha me a tokoni. Ka matai polokala ma, ma ke he potu nga we,